ئەوەی ژنە و ڕۆژهەڵاتی کوردستان کۆڵبەرە. ئەوە زیندانێکە ئەو نەفەرە لە زیندانایە و کەسێکی فەقیرە یانی ئینسانی فەقیریش ئەوە لێرە نانە لەوێش کلیدە. پێوایە تێر بێ برسیەتی خۆی و ماڵ و مناڵی لابا ئەگەر ئەقڵی بوایە و یانی مێشکی کاری کردایە پێشەوەی نانەکە بووە. کلیلەکەی ئەبرد ئەو وەختە ڕاحە لە زیندان ئەهاتە دەرو هەم بە نانەکە ئەگەی هەم بە ئازادی وەلێ ئینسانێک کە برسی بێ یانی ناتوانێت بیر لە ئازادی کاتەوە بەداخۆ زۆر شوێنەکان میللەتەکان بە برسیەتی ئێڵنۆ بۆوە نەتوان لە هەقی خۆیان دفاکەن و یا بیرکەن و ئەسڵەن ناڵن بیرکەن و لەوەی کە ئازادی چییە خەڵکی شاری سەقزم ئەوە هەشت ساڵە هاتمەتە شاری وان کاری من پەیکەرسازی ئاسنییە، سێ مناڵم هەیە، لە شاری وانە نزیک ئەوە بۆ حەوت دانە پێشانگام داناوە، هەر پێشانگایێ لە ناوچەیێ لە وان من ئەگەڕم پاشماوەی ئاسنەکان پەیا ئەکەم لە ناو خوردە جییەکان دوایی ئەیهێنم بە هەر پاشماوەی ئاسنێ جۆرێ لە پەیکەرەکان سازەکەم. هەر پەیکەرێک و پەیامی خۆیشی هەیە. من ئامانجی من ئەوەیە لەو پێشانگە بە خەڵکی نیشان دەم کە هونەر هەر زینییە و ئەتوانی لە پاشماوەی ئەو شتانەی کە فڕەدری، ئەو ئاسنانەی کە فڕەدری و بێ کەڵکە، بتوانی گیان بە بەریا کەیت و هونەرێ دەرخەی. خولاسە بە جێی ئەوە بیڕێژی و فڕی دەی، بیکەیتە هونەرێک و قسە کا بۆ خۆی. من ئەوانە ئەگەڕم لە ناو خوردەجییەکان، لە. پاشماوەی ئاسنەکان ئەگەڕم و پایەی ئەکەم بە پوڵ ئەیسێنم و دوای ئەوەیش ئەیوەمە دوکانی خۆم و هەر جۆرە پەیکەرێک کە پێم خۆش بێ پێی دروست ئەکەم. وەڵا بەعام خەڵک قەدری هونەر نازانێ عام خەڵک قەدری هونەر نازانێ بۆ شتی ئەلەکی هەموو کەس ئەچێ سەرا ئەگرێ پێی خۆشە وەلێ بۆ هونەر نەوەڵا هونەر لە وڵاتی ئێمە بەداخۆ قەدری نییە

کتێب بخوێنین ئەم شتانە بەداخۆ زۆرتر ئەچین بە شوێن دنیا و دنیا پەرستی و پوڵا تەنیا بەداخۆل ئەن ئوروپا ئەوان ئینسانێکی لە بواری ئەمۆ زۆر پێشکەوتوترن مەسەلە نێمە هونەرمەندی ئێمە سەنعەتچی ئێمە دکتۆر مەهندسی ئێمە هەمووی ئەبەن وەریەگرن و لەوێ قبول یەکرێن و ڕێزی لێ ئەگرن و هەموو کارێکی بۆکەن و لێ بەداخۆ لای ئێمە هونەرمەند مەسەلە نەڕێزی لێگرن و نە هاوکاریەکەن هیچ جۆر پشتیبانیە نە لە لای دەوڵەت و نە لە لای خەڵکۆ بۆ هونەرمەند نیە مەسەن زۆر شتی من هەیە پەیامی زۆر ئەوە لەوێ گەمیە هەیە ئەو گەمیە ناو گەمیەکە چوار کەسان هەن گەمیەکە کون بووە ئاوی تێچێ دوو کەسان ئەڵێن با ئەو ئاوە دەرخەین گەمیەکە نەچێتە ژێر ئەو ئەو دوی ترەڵێ ملی ئێمە کون نییە ئەوە مشکڵە نییە نازانە گەگەمیەکە چێتە ژێر ئەو هەر چواریانەچن وڵاتی ئێمەژەوەیە زۆر کەس بۆ مشکڵاتی ئەو وڵاتێ خۆمان بۆ ئاخی خۆمان بە جێ هەش ئێژێ و بە من ڕەبتی نییە وە سخنتی من نییە مشکڵی من نییە لە حاڵێکا گەر مشکڵێ هەبێ بۆ هەمووانە بۆ چەند کەس نییە ئەبێ ئێمە هوشیار بین و لە حەقی خۆمان دفاعکەین ینی باوەڕمان بۆ بێت لەگەڵ یەکبین سەرکەوتنە بەدەستێن ئەگەر لەگەڵ یەک نەوین هیچ نین

وەلێ ئێمە مشکڵی ئێمە ئەوەیە هوشیاری ئێمە زۆر لە خوارەوە لە ژێر سفرایە وەلێ ئیمڕۆ بڕێ باشە گەنجەکانمان جوانەکانمان بڕێ باشترن ئەچن بە شوێن و شیاریە هیوادارم بۆ ڕۆژە بگەین کە ئێمە زۆرتر بەجێو لە فکری تەنیا ماڵ و سەروەت و پوڵابیون خوشگوزەرانە لە فکری هوشیارکردنی خۆمان و نەوە و نەتیجەکانمانابیت بۆ دوو ڕۆژ بۆم پێشانگە لە شارەداری پەکۆڵو ئیزنم وەرگرتە بۆ دوو ڕۆژان لێرە پێشانگام هەیە هەر عەینیە یانی من هەشت ساڵ پێش پێشانگام دانا گەڵ ئیمڕۆ یانی پێشوازی خەڵکەرەوەیە ئەین خەڵک نەچووەتە پێشێ پێن ڕێزی دێنە بەر درگاکە کە سەیری هوەرەکەنە گەڕنەوە گە شتێکی بێفاایدە بێ دێن تمیشا ئەکەن وەێ زۆر قەدری هوەر نازان وتم هەر کەس قەدری هونەر نازانێ ئەوەیش دانە دانە هەن قەدری هونەرەزان ئەوانەیش کە چاویان پیکە و هەر لە دوورۆ دیارە چی قەدری هونەرەزان بە نەوعی سەیرکردنەکەی نەفەرە من ئەزانم چی قەدری ئەو کارە ئازانێ یا نازانێ من لە هەولێرێ پێشانگام دانا لەوێ شەش جار لە باشووری کوردستان من لەوێ پێشانگام داناوە لە ئەیریش حەوجە.